It-tim tagħna ltaqa' ma' Alan Fenech sabiex jitkixxef aktar dwar ir-relazzjoni bejn il-ħidma ta' dan iċ-ċentru u l-lingwa Maltija.
L-istorja tal-Iskola tad-Drama, għaliex illum tissejjaħ proprju l-Iskola tad-Drama Għawdxin, tmur lura għas-sebgħinijiet, meta fil-fatt kien wasal biex jispiċċaw l-Ingliżi minn hawnhekk u bħala parti mill-ftehim ta' tluq kienet illi titwaqqaf skola ta' drama illi kienet tkun simili għal dak li waqqfu l-Awstrijaċi għall-iskola tal-mużika, dik li kienet il-Johann Strauss. Illum iż-żewġ skejjel jinsabu fl-istess kulleġġ. Ehm, u kienet waqfet bħala l-Akkademja tat-Teatru Manuel l-Imtada. Imbagħad fil-fatt eh, meta spiċċat mit-Teatru Manuel għaliex l-iskola saret parti Saret taqa' taħt id-Dipartiment tal-Edukazzjoni. Konna mxejna l-ewwel fil-klassijiet tal-iskola, dak iż-żmien kienet tissejjaħ Maria Reġina, fl-istess post fejn qegħdin illum, sakemm tlesta l-post li qegħdin fih. U fl-1995, Saret l-ewwel gradwazzjoni tal-klassi tiegħi fil-fatt, le, 98, saret l-ewwel gradwazzjoni tal-klassi tiegħi minn hawnhekk, ovvjament. Imbagħad għamlet żmien fejn kienet saret parti mill-Direttorat tat-Tagħlim tul il-Ħajja, Lifelong Learning, għal żmien twil. U minn kważi issa erba' snin ilu law, jidhirli erba' snin, ġiet Tifforma parti mill-Kulleġġ Mikiel Anton Vassalli li tinkorpora l-iskola tagħna tad-Dramma u Żfin, l-iskola tal-Mużika, l-iskola tal-Arti u l-iskola ta' Arti Performattiva u Viżiva ta' Għawdex. Ovvjament minn din l-iskola ħarġu wħud mill-iktar atturi magħrufin popolari u anki l-aqwa atturi ta' pajjiżna. Il-kontribut hija li l-ewwel nett inrawmu żgħażagħ, tfal u anki adulti fl-arti performattiva, kemm tad-drama u kemm taż-żfin, u anki tat-teatru mużikali fil-fatt. Apparti minn hekk, minn żmien għal żmien intellgħu anki xogħlijiet bil-Malti. Intellgħu anki xogħlijiet oriġinali tal-istudenti tagħna. Allura nipprovaw kemm jista' jkun nikkultivaw l-imħabba għat-teatru u dak li hu teatru Malti. Barra minn hekk, għandna wkoll il-korsijiet akkreditati li huma tagħna. Fid-drama m'għadniex nagħmlu l-eżamijiet ta' barra, qed nagħmlu l-eżamijiet tagħna. U b'hekk anki l-istudenti, pereżempju, Fejn qabel bilfors biex jiġu eżaminati għad-diploma, pereżempju, biex nagħti eżempju wieħed, kellhom jistudjaw siltiet bl-Ingliż, illum għall-eżami jistgħu jagħmlu siltiet Maltin. Allura nemmen illi qed inkomplu ngħinu sabiex jiġi apprezzat ix-xogħlijiet, jiġu apprezzati x-xogħlijiet Maltin. It-teatru dejjem huwa strument ta' apparti ta' divertiment, ta' edukazzjoni, ta' messaġġi anki politiċi, fl-istorja ta' teatru eh, dejjem kellu saħħa kbira, mhux fit-teatru Malti biss, u anki naturalment kulturali. Illi inti ikollok iktar arfin u iktar tkun iktar espost għat-teatru bil-sin pajjiżek, Huwa importanti ħafna biex ikompli jsaħħaħ il-kultura teatrali tal-pajjiż. Jekk aħna nipproduċu biss Shakespeare, Ibsen, Pinter u awtur Italjani, awturi barranin oħra, Eh, mux għax, għax niproduċu għom ukoll, x'importanti. Pero importanti u koll li niproduċu xolijiet Maltin, Ebejer, eh, Oreste, Kalleja, anki attwali, Viżvella, Karmenu Aquilina li għafilu għadu kemm ħallina, Trevor Zara. Daw kollha nies anki kontemporani li għandhom ħafna ħafna ħafna x'joffru lit-teatru Malti importanti li studenti tagħna jkunu esposti għalihom, anki l-barranin. L-aħħar play li saret, l-aħħar rappreżentazzjoni li saret qabel ma faqqa faqqet il-pandemija kienet fil-fatt f'Novembru tal-2019 u kienet it-tmej ħirsa ta' Oreste Calleja. Kenna u għanna programmati għal meta jaddi kollox serata fġieħ il-mibki Zeb Camilleri. Għanna wkoll ipprogrammat il-ġaħan ta' Bin Ġemma u anki il-ġuri tagħkom tal-mibki Lino Grech. Ukoll beħsiebna nagħmlu serata f'ġieħ Alfred Mallia, li wkoll kien kap ta' din l-iskola u l-bniedem li fil-fatt inawgura daċ-ċentru hawnhekk fejn qegħdin. Kien l-ewwel surmast li nawgura li kien il-bniedem li ħa ħsieb it-tranżizzjoni mill-Imtada għal dak li għandna llum u kien ukoll wieħed mill-għalliema tal-Imtada fil-bidu nett, jiġifieri huwa bniedem importanti ħafna